Gudde Mëtteg, Dir Dammen an Dir Hären. D'Pandemie vum Coronavirus Covid 19 ass eng gesondheetlech an eng wirtschaftlech Erausfuerderung fir eis ganz Gesellschaft. Et gëllt, d'Verbreedung vum Covid 19 anzedämmen an de Betriber an dëser Krisenzäit zur Säit ze stoen. Mir sinn eis bewosst, datt dës Pandemie e ganz groussen Impakt op d'Wirtschaft huet. Dofir ënnerstëtze mer eis Betriber grad an dëser schwiereger Zäit a passen eis Hëllef, eis Hëllefsmesuren ëmmer erëm op en Neits un. Haut goufen am Regierungsrot am Kader vum Fonds de relance et de solidarité fir d'Entreprisen zwee Projets-de-loien ugeholl, déi eist Arsenal un Hëllefsinstrumenter nach weider solle completéieren. De But ass et, de Fonds de relance et de solidarité fir Entreprisen ze verlängeren an auszebauen, fir Betriber, déi vun der Covid 19 Pandemie ganz staark betraff sinn. Ech wëll hei nach eng Kéier drun erënneren, datt, wa mer vum Mëttelstand schwätzen, schwätze mer vu ronn 36.000 Betriber mat ronn 210.000 Aarbechtsplazen hei am Land. D'PMEen sinn d'Réckgrat vun eiser nationaler Ekonomie a se sinn de Garant vu ville Léier an Aarbechtsplazen. Dofir ass et elementar, eis Betriber an dëser schwiereger Zäit ze ënnerstëtzen. Mir wäerten dohier am Kader vum Fonds de relance et de solidarité fir d'Entreprisen d'Aide de relance verlängeren an eng nei Aide fir net gedeckte Käschten Aféieren, also eng zweet Aide am grousse Kader vum Fonds de relance et de solidarité. D'Aide de relance riicht sech, genau esou wéi et virdrun de Fonds de relance et de solidarité, un Entreprisen aus dem Tourismus, Horeca, Kultur an Eventsecteur. Allerdéngs gëtt dës Aide ausgebaut, well zukünfteg och Betriber aus dem. Commerce, Betriber vun assimiléierten Aktivitéite wéi de Soins à la personne a Betriber aus dem Beräich vun der Formation professionnelle vun dëser Hëllef kënne profitéieren. Déi eligibel Entreprisë mussen eng Perte vu minimum 25 Prozent vum Chiffre d'affaires hunn. Si kréie vun Dezember 2020 bis Mäerz 2021 eng net remboursabel Direkthëllef an Héicht vun 1.250 Euro pro Salarié dee schafft a vun 250 Euro pro Salarié deen nach muss am Chômage partiel bleiwen. An ech verdäitlechen Iech dat hei unhand vun engem Fallbeispill wat elo ageblent gëtt. Mir gesinn hei eng Entreprise, an zwar e Restaurant, deen, ech huelen d'Nott, e Restaurant, dee Chiffre d'affaires am Mount 2020 huet, am Mount wou en eligibel ass, vun 200.000 Euro. De Chiffre d'affaires vum nämmlechte Mount 2019, 300.000 Euro. Also huet en eng Perte vum Chiffre d'affaires vun 33 Komma dräi Prozent. Dëse Betrib huet 30 Salariéen, dovunner 25, déi nach am Moment an der Aktivitéit sinn, a fënnef Salariéen, déi am Chômage partiel sinn. Et ass also eng kleng Entreprise, si ass eligibel. Wéi eng Aide kann se kréien? Fir d'Berechnung vun der Aide huele mer also déi 25 Salariéen, déi schaffen, 25 mol 1.250 Euro, dat sinn 31.250 Euro, an déi 5 Salariéen, déi am Chômage partiel sinn, also 5 mol 250 Euro, dat wier en Total vun 1.250 Euro. Déi zwee zesumme kënnt also de Betrib eng Aide kréie vun 32.000 500 Euro. Dee zweeten, de But, pardon, vun dëser Aide de relance ass kloer, d'Betriber ze encouragéieren, d'Leit erëm aus dem Chômage partiel erauszehuelen, an d'Aarbecht ze huelen an hinnen de Wee fir eng Relance ze erliichteren an ze hëllefen, eben och erëm do an den Trëtt kënnen ze kommen. Déi zweeten Hëllefsmesure, ass d'Aide fir en Deel vun de Käschte vun de Betriber z'iwwerhuelen, déi immens staark vun der Kris betraff sinn. Dës nei net remboursabel Direkthëllef riicht sech u Betriber aus dem Tourismus, Horeca, Kultur an Event-Secteur, d'nämmlecht wéi och d'Centres de formationen. Déi eligibel Entreprisë mussen en Abroch vum Chiffre d'affaires vu mindestens 40 Prozent huelen, da ginn 75 Prozent vum Total vun de monatleche Fraisen sinn eligibel, woubäi awer d'Recettë vum jeeweilege Mount an d'Subventiounen, déi d'Entreprise scho kritt huet fir dee Mount, zum Beispill de Chômage partiel, ofgerechent. Mikro a kleng Entreprisë kréien 90 Prozent vum eligibele Montant, mëttel a grouss Entreprisë kréien 70 Prozent vum eligibele Montant kompenséiert. De Montant vun dëser Direkthëllef kann net d'Zomm vun 20.000 Euro pro Mikro-Betrib, 100.000 Euro de Mount fir e klenge Betrib an 200.000 Euro fir e mëttel an e grousse Betrib depasséieren. Dës Aide bezitt sech op den Zäitraum vun November 2020 bis Mäerz 2021. An ech verdäitlechen och dëst, och dës Aide eng Kéier mat engem Fallbeispill, dat och elo ageblent gëtt. Ech wëll awer nach am Virfeld soen, dass d'Aide de relance an déi d'Coûts non couverts net cumulabel si beieneen, dat hutt Der schonn am Rechebeispill gesinn, et ginn all d'Subventiounen ofgezunn, et kann een net déi zwou ufroen. Den déi d'Coûts hu mer hei d'Beispill vun enger Agence événementielle, déi e Chiffre d'affaires am Mount 2020 huet vu 70.000 Euro am Verglach zum nämmlechte Mount 2019, wou se e Chiffre d'affaires vun 350.000 Euro hat. Si huet also eng Perte vun 80 Prozent vum Chiffre d'affaires. Dës Entreprise hätt 55 Salariéen, also ass et eng Moyenne-Entreprise. Wa mer d'Rechnung huelen, den Total vun de Freeë vum Mount 2020, 380.000 Euro, géinge mer 75 Prozent huelen, dat sinn also 285.000 Euro, minus d'Recetten, also de Chiffre d'affaires vun där Entreprise, déi se dee Mount hat, an dësem Fall 70.000 Euro, an de Chômage partiel, deen d'Entreprise kritt huet, 45.000 Euro, hätte mer also e Montant éligible vun 170.000 Euro. Vun deenen 170.000 Euro gëtt et 70 Prozent Aide, well mer jo bei enger mëttler Entreprise sinn. Also kënnt dës Entreprise hei 119.000 Euro Aide kréien. Ech wëll hei och nach eng Kéier ënnersträichen, datt mer iwwer d'Generaldirektioun vum Mëttelstand bis elo iwwer 127 Millioune non-remboursabel Aiden ausbezuelt hunn. Et ass wichteg, datt mer och weiderhin eise Betriber kënnen zur Säit stoen an niewent all deenen aneren Aiden, déi et scho gëtt, wéi de Chômage partiel, d'Avance remboursable, schafe mer also heimat nach eng weider eng weider Aide, wou mer kënnen d'Betriber, grad déi, déi am stäerkste betraff sinn, onnert ënnert d'Äerm ze gräifen. Ech wëll och nach eng Kéier hei drun erënneren, d'House of Entrepreneurship huet sech bereet erkläert, den Entreprisen, déi elo vun dësen Aiden betraff sinn, ze hëllefen. an do zur Säit ze stoen, wann et drëm geet, d'Formulairen auszefëllen an sech ze informéieren. Och si wäerte kommunizéieren do driwwer, wou ee sech ka mellen an och wierklech do Hand mat upaken, fir d'Aiden auszebezuelen. Mir wëssen a mir hunn an der Vergaangenheet an dobäi alleguerten eisen Aiden drop opgepasst, dass se esou einfach wéi méiglech sinn, dass een déi Informatiounen, déi ee muss eraginn, och einfach ka fannen an d'Demande kann ausfëllen. Mir wëssen natierlech bei enger Aide coût, dass dat eng Grëtz méi schwierig ass, den europäesche Kader ënnersträicht awer nach eng Kéier grad d'Wichtigkeet, eben déi eenzel Saachen eranzeginn. Dofir vun dëser Plaz nach eng Kéier grouse Merci un d'House of Entrepreneurship. An ech géing direkt der Madame Tanson d'Wuert weiderginn. Ja, schéine gudde Mëtten och vu menger Säit. Den, Dir wësst, datt de Kultursecteur mat dee Secteur ass, deen extrem hei betraff war an och nach ëmmer betraff ass. En ass direkt den uechtzéngte Mäerz sinn eng ganz Rëtsch vu Restriktiounen geholl ginn, déi gemaach hunn, dass am Kultursecteur huet missen ganz vill zougemaach ginn. An den 29 Mee konnt zwar lues a lues erëm opgemaach ginn, allerdéngs mat fixéierte Sëtzplazen a mat zwee Meter Distanz. A lo koum et Enn Oktober zu neie Restriktiounen, déi maachen, datt just nach 100 Leit kënne bei engem Spektakel mat dobäi sinn an déi dann eben déi zwou Konditiounen, zwee Meter plus Distanz, musse respektéieren an och keng Restauratioun méi méiglech ass. Dobäi kënnt, datt ganz vill Annulatiounen international stattfonnt hunn, dat heescht Tournéeën ofgesot goufen, wat awer och mat sech bréngt, datt vill Koproduktiounen net konnte stattfannen, och Lëtzebuerger Artisten net konnten an d'Ausland goen, an eng ganz grouss Onsécherheet duerch d'Reesaschränkungen, déi existéiert, wat mat sech bréngt, datt bei deene Koproduktiounen oder bei Produktiounen hei zu Lëtzebuerg, wou auslännesch Artiste mat dobäi sinn, och ëmmer eng Onsécherheet driwwer ass, ob déi Artiste lo kënne kommen, an och dat zu ganz villen Annulatioune gefouert huet. Wat huet dat als Konsequenz gehat? Tëschent Mäerz a September goufe plus ou moins 1.000 Evenementer annuléiert an och eng honnert Ausstellungen. Mir rechnen, datt quasi eng Millioun Spectateuren dovunner betraff woren. An tëschent September bis Dezember schätze mer och nach eng Kéier eng Annulatiounszomm vun ëm déi 800 Evenementer, 20 Expositiounen an eng grouss Konschtfoire, d'Art Week, déi just digital elo stattfënnt. Bei verschiddenen Institutiounen huet de Programm misse bis zu 90 Prozent annuléiert ginn, wat natierlech grouss Frustratiounen bei den Organisateuren, bei de Konschtschafend mat sech bréngt an ganz considerabel Perten och fir déi kulturell Institutiounen bedeit. An trotzdeem huet een am Kultursecteur eng ganz grouss Resilienz gesinn. D'Leit hu sech zesummegedoen, déi grouss Bünen bidden deene klenge Bünen Espacen un, fir ze schaffen. Et ginn nei Formater entwéckelt, och am digitale Beräich. A mir konnten iwwert de Programm Neistart Lëtzebuerg, déi 5 Milliounen, déi en jeu sinn, konnte mer virun allem den der Kreatioun Ënnerstëtzung ubidden a mir konnten och d'ASBLen an d'Institutiounen ënnerstëtzen. Mir haten awer ee Schwaachpunkt an dee gëtt behuewen duerch dat Gesetz, wat de Lex Delles haut an de Regierungsrot bruecht huet, dat ass, dass mer d'finanziell Perte bei kommerziellen Entitéiten net konnte kompenséieren. An dat war e Schwaachpunkt, dat kënnt duerch den europäesche Kontext, soudass mer natierlech konnten d'Institutionen, d'Etablissements publics ënnerstëtzen, mee eeben zum Beispill Concertsbedreiwer, Kinosexploitanten net iwwert deen dote Wee konnten ënnerstëtzen. An duerfir ass dat en immenst wichtegt Element, wat mer elo haut konnten unhuelen am Regierungsrot, well et souwuel deenen, grousse Betriber eng Ënnerstëtzung bitt, wéi awer och enger ganzer Rei vun Indépendanten, déi net, ech kommen nach dorobber, net bei eis am Statut sinn, och eng Hëllef ubitt. Dat heescht, all déi Fräischaffend, déi ronderëm de Filmsecteur oder de Museksecteur täteg sinn, déi awer net am Statut vum Artist oder vum Intermittent sinn. Mir hate schonn Mesure geholl fir d'Intermittenten, dat sinn déi Artisten an Independanten aus dem Konschtsecteur, Kultursecteur, déi bei eis am Kulturministère ënnerstëtzt ginn, wa se eng Rëtsch vu Konditiounen erfëllen, déi domat zesummenhänken, wéi vill se scho geschafft hunn, wéi laang se dobäi sinn, déi da bei eis kënnen ënnerstëtzt gi fir den Aarbechtsausfall, dat heescht fir dee Moment, wou se net kënne schaffen. A mir hunn dat en place gehat, wou mer déi Aiden augmentéiert hunn. Dat heescht, dass ee konnt méi héich Aide kréien an och min einfachen Zougang an de Statut bis Enn vum Mount August. A vue d'Situatioun, déi mer elo kennen, an déi nei Restriktiounen, déi mer haten, an déi grouss Onsécherheet, déi och duerch den internationale Kontext existéiert, hu mer déi Aiden elo haut och decidéiert ze reaktivéieren. Dat heescht, déi gëllen dann vum éischten November bis elo mol Enn Dezember, wou dann kënnen d'Artisten bis zum ganzen Mindestloun ausbezuelt kréien, contrairement zu der Halschent am Normalfall. An och den Statut vun den Intermittenten, et erlaabt, dass en se elo zousätzlech zu den 121 deeglechen Indemnitéiten, déi se kënnen kréien, 20 deeglech Indemnitéiten pro Krisemount Dobäi kënne kréien. Eng een sou en Dag mécht 118,86 Euro aus. Mir estiméieren, datt dat nach eng Kéier 250.000 Euro ausmécht un zousätzleche Sozialhëllefe pro Mount, vu 480.000 Euro zousätzlech Hëllefen am Ganzen. A weiderhi bleiwe mer natierlech a ganz enkem Kontakt mam Kultursecteur. Mir evaluéieren d'Situatioun alldeeglech a mir hunn och am Zwou-Woche-Rhythmus decidéiert, elo e Webinar mam Secteur z'organiséieren, fir ze wëssen, wou se stinn a wat mer nach kënnen hëllefen, well et elementar ass, dass mer de Kultursecteur net verléieren an där heite Kris, dass mer weider kënnen op déi Leit zielen a weider kënnen eis alleguerten an de Genoss vun der Kultur kommen, wa mer erëm a méi rouegen Zäite sinn. Merci an et ass um Franz Fayot.

Och vu menger Säit e ganz schéine Mëtten. Ech géif gären ufänken, ier ech elo an déi verschidde Mesuren aginn, vläicht e bëssen en Aperçu ze ginn iwwer déi wirtschaftlech gros Wetterlag, wann een esou ka soen. D'Europäesch Kommissioun huet ganz rezent hir nei Previsiounen erausginn fir Lëtzebuerg.

gesäit eis 2,75 Prozent Wuesstem viraus. Dat ass also dann eréischt 2022 eréischt e relative Retour à la normale. An esou engem Kontext ass natierlech och normal, datt den Emploi manner schnell wiisst. Do gesi mer, do gesäit d'Kommissioun fir 2020 just méi e Wuesstem vun zwee Prozent vum Emploi an och fir 2021 eng änlech Evolutioun. dass an esou engem Kontext dann natierlech extrem wichteg, dass dass mer weiderhin de Betriber, der Wirtschaft ënnert d'Äerm gräifen. De Lex Delles ass léinschter agaang op déi nei Hëllefen, déi mer hunn, fir a sengem Beräich vum Mëttelstand. Ech géif gär fir d'éischt, agoen op ee ganz wichtige Deel vun deem ganzen Dispositif, an dat ass de Chômage partiel. De Chômage partiel ass weiderhi wierklech d'Häerzstéck vun deem ganzen Dispositif vu finanziellen Hëllefe fir d'Ekonomie. Als Rappell sief just nach eng Kéier gesot, dass fir déi Period zwëschent Mäerz a Juni 2020 375.000 Salariéen iwwert de Chômage partiel ausbezuelt goufen. Dat representéiert eng Gesamtenveloppe vu 448 Milliounen Euro, déi iwwert de Fonds pour l'emploi finanzéiert gouf. Dat ass natierlech en enorme Montant, mee dat si Suen, déi gutt investéiert sinn, well se justement éischtens et erlaben, de Salariéeë weiderhin eng Pai auszebezuelen an där schwiereger Zäit an awer och de Betriber et erlaben, hir Belegschaft, hiert wichtegst Kapital ze halen. wat extrem wichteg ass, wann een weess, dass mer nach Ufank des Joers éischter an enger an enger Pénurie ware vun Main d'oeuvre an dass d'Betriber alleguerten unisono och soen, dass se wierklech wëllen évitéieren, Leit ze licenciéieren an dëser an dëser Zäit. Dat war also ënnert dem Dispositif vum Chômage pour force majeure, pour cas de force majeure, dee mer dee wierklech och ganz flexibel an einfach ausbezuelt gouf, baséierend och op Avancen, de totale Paradigmewiessel, dee mer haten am Chômage partiel, dee bis Juni en place war. Dir wësst, dass mer duerno, dunn zanter Juli, en neie System hunn. Dat ass e System, dee méi secteurspezifesch opgebaut ass, wou mer am Konjunkturcomité u sech d'Betriber e bësse méi granulär kucken, wien nach zoulässlech ass am Chômage partiell, déi, mengen ech, eng extrem wichteg Annonce haut och vu menger Säit, an mir kommen d'nächst Woch nach dorobber zeréck, dat ass, datt mer de Chômage partiell ënnert deene Bedéngungen, wéi e grosso modo ënnert deene Bedéngungen, wéi e fir de Moment leeft, och wäerte weiderfuere vum éischte Januar d'nächst Joer bis den drësste Juni 2021. Well dat ass, mir wëssen, dass mer nach laang net iwwert de Bierg sinn, a mir wëssen, dass dat doten eng Mesure ass, déi de Betriber, awer och hirer Belegschaft déi néideg Sécherheet gëtt, fir iwwert déi, iwwert déi, déi extrem schwierig Pass vun deem, vun där Pandemie ewechzekommen. Wéi gesot, et, de Chômage partiel wäert ënnert ähnleche Modalitéite wéi elo aktuell weidergefouert ginn. Dat heescht, Do gëtt et, fir dat ze resuméieren, dräi grouss Secteuren. Deen éischten, dat ass dee vun der Industrie. Dir wësst, dass dat den Secteur ass, deen ëmmer vum Chômage partiel u sech beneficiéiert huet. Deen zweeten, dat ass den, déi sougenannt Secteurs vulnérables, dat ass den Horesca, dat ass den Événementiel, den Tourismus an eng Partie aner. An da gëtt et eng drëtt Kategorie vun aneren impaktéierte Secteuren, wou de Konjunkturcomité au cas par cas kuckt, ob se impaktéiert sinn an ob se kënnen an de Genoss vum Chômage partiel kommen. Wéi gesot, mir wäerten nach, ech an den Dan Kersch wäerten d'nächst Woch nach eng Kéier dorobber zeréckkommen, well mir hunn d'nächst Woch Konjunkturcomité, wou mer mat de Sozialpartner mussen d'Modalitéite vun deem Chômage partiel weider nach definéieren. Ech wëll just hei soen, an dat freet mech, dass mer, dass dat hei e Beispill ass, wou de Sozialdialog ganz gutt fonctionnéiert, gutt fonctionnéiert huet vun Ufank un, während, seit dem Ufank vun der Kris an och weiderhin, an do sinn ech ganz zouversichtlech, dass mer do op en Accord kommen, och weiderhi gutt, gutt fonctionnéiert. En zweete Regime, dee mer och weiderféieren, bis den 30 Juni 2021, dat sinn déi Prêtë mat der Garantie étatique. Dir wësst, dass mer dat agefouert hunn an deem éischte Stabiliséierungspak. Dat si Statsgarantien fir Prêtë vu bis zu sechs Joer. Dat ass eng Hëllef, déi bis elo 316 Mol sollicitéiert gouf vu Betriber fir e globale Montant vun 152,4 Milliounen Euro. Euro. Do gëtt heiansdo gesot, dass dat eng Mesure ass, déi net gutt fonctionnéiert, déi net vill sollicitéiert gëtt. Mee ech si perséinlech iwwerzeegt, dass et eppes ass, wat eréischt an enger zweeter Phas benotzt gëtt vun de Betriber, well d'Betriber fir de Moment nach an enger Attente sinn, well se versichen ze verstoen, wat effektiv hir reell Finanzéierungsbesoine sinn, an dass et och fait eréischt an enger zweeter Phas ass, wou dat heiten Instrument wäert wierklech gräifen. An dofir ass et ëmsou méi wichteg, dass mer et elo nach eng Kéier sechs Méint prolongéieren, fir de Betriber eben déi Méiglechkeet ze ginn, dorobber zeréckzegräifen. Et ass och eppes, en Instrument, an dat ass eng interessant Observatioun, wat oft gebraucht gëtt zesumme mat engem aneren Instrument, deem vun den Avances remboursables vu bis zu 800.000 Euro. Dat ass en extrem flexibelen, attraktive Finanzement fir Betriber, deen et engem Betrib erméiglecht, direkt beim Staat eng Avance ze kréien, déi zu ganz favorabele Konditioune gemaach gëtt, mat engem ganz niddregen Zënssaz, deen och ganz flexibel am Remboursement ass. Dat heescht, dat ass, dat gëtt fréistens eréischt no engem Joer remboursabel an dann no engem Tableau d'amortissement, Tableau de remboursement, deen dann mam Ministère ausgeschafft gëtt en Fonctioun eben vun, vum Zoustand vun der Entreprise zu deem, zu deem Zäitpunkt. Wéi gesot, mir gesinn, dass dat en Instrument ass, wat complémentaire ass zu deem Prêt mat der Statsgarantie. An ech géif wierklech och d'Betriber weiderhin encouragéieren, dorobber zeréckzegräifen. Do hu mer eng Enveloppe, déi och vun der Europäescher Kommissioun autoriséiert gouf, vun 300 Milliounen Euro. Dat ass nach net ausgeschöpft. Dat ass eng Hëllef, déi bis elo 14, ronn 1.500 Mol gebraucht gouf, fir e globale Montant vun 117 Milliounen Euro. Do ass also nach Sputt. An wéi gesot, dat hei ass e wierklech e ganz interessanten, en interessant Instrument, wat et ville Betriber erméiglecht, hir Finanzéierungsbesoinen à court terme ofzedecken. Den. Dann wollt ech nach e puer Wuert soen iwwer aner Régime d'aides, déi mer och weiderféieren. Dozou gehéiert éischtens een Instrument, wat mer agefouert hunn, fir Betriber ze encouragéieren, hir Produktioun, éischtens Recherche ze maachen, awer och hir Produktioun ëmzestellen fir Covid-spezifesch Produiten ze maachen. An do gëtt et eng ganz Rei wierklech flott Beispiller vu Betriber, déi hir Produktioun kuerzfristeg ëmgestallt hunn, fir wierklech Produiten hierzestellen, déi, wou, wou e Besoin war zu Lëtzebuerg am Kontext vun der Pandemie. Do kann ee prominent Beispill, dat si Ventiller, déi hir, déi gemaach ginn zu Lëtzebuerg fir Respiratoiren, souwuel stationär, mä awer och mobil Respiratoiren fir an Ambulanzen oder doheem, e ganz flotte Betrib, deen déi Produktioun gemaach huet mat Hëllef vun deem doten Instrument, mä et sinn och Visiere produzéiert ginn, Masken. Souguer spezifesch Maske mat Plasma, awer och Testkitten made in Luxembourg, déi um Belval produzéiert ginn, fir ebe kënnen ganz schnell Tester fir Covid ze maachen. Wéi gesot, do si 16 grouss Dossieren, déi doriwwer finanzéiert goufen, fir eng Enveloppe vu 5,7 Milliounen Euro. Dat gesäit no net immens vill aus, mee dat si wierklech zum Deel Produktiounen, déi eng eng richteg Differenz maachen an dem am Kampf géint de Covid 19. Déi Enveloppe vun deem doten Instrument ass vun 30 Milliounen op 36 Milliounen eropgesat ginn. E weidert Aiden instrum an nach eng Kéier ganz wichteg ze soen, dass dat hei Instrument elo nach eng Kéier bis den 30 Juni 2021 prolongéiert gëtt. E weidert Instrument, wat mer och prolongéiere bis den 30 Juni 2021, dat sinn Hëllefe fir Investissementer ze stimuléieren. An do si mer wierklech schonn an enger Approche vu Relance, well dat sinn Investissementer am Beräich vun der Digitalisatioun, Investissementer fir nei Prozesser a Betriber anzeféieren, awer och Investissementer fir méi ëmweltfrëndlech ze produzéieren. Déi ginn encouragéiert mat méi héiche Hëllefstranchen, méi héiche Subventiounen, wéi dat bis elo de Fall war. Och dat ass méiglech gemaach ginn am Kontext vun deem europäesche Kader fir Staatshëllefen. An wat och wichteg ass, datt dat ass dobei, datt nach eng Tranche dobei kënnt vu 25 Prozent, wann de Projet dann och nach e Kreeslafwirtschaftsaspekt huet. Weidere Programm, dee mer och prolongéieren, dat ass de Fit for Resilience. Dat ass e Programm, deen de Wirtschaftsministère zesumme mat Luxinnovation op d'Been gestallt huet. Hei geet et drëm, de Betriber en fait eng Analys ze maachen vun hire Schwächten an hire Stäerkten, fir ze kucken, wéi se sech kënnen besser opstellen an Zukunft, Och d'Lektiounen zéien aus der Kris vun der Pandemie, wat dat fir si gemaach huet, wat déi Schocke waren, déi se do kruten a wéi se sech kënne besser op d'Zukunft astellen, opgrond vun deem Conseil, dee se dann do kréie vun deene Consultants, déi do mat Hëllef vu Luxinnovation kënnen zur Verfügung gestallt ginn an och finanzéiert ginn. Dat ass e Programm, wou schonn eng Partie Betriber doduerch gelaf sinn mat ganz villverspriechende Resultater, an dofir gëtt dat weidergefouert bis den 31 Dezember 2020. Ofschléissend géif ech gäre soen, géif ech gär op enger optimistescher Nott ophalen. Wat mir wierklech Courage mécht, dat ass, datt ee gesäit, datt dass en fait och an den normalen Investissements-instrumenter, dat heescht déi normal Aiden, weiderhi ganz staark sollicitéiert ginn. Mir gesinn am Ministère, dass ganz vill Industriebetriber bei eis Dossieren eraginn hunn, fir Fuerschungs an Innovatiounsprojeten ënnerstëtzt ze kréien. Mir hunn bis haut fir dëst Joer schonn ronn 25 Milliounen Euro Ënnerstëtzung ginn an d'Recherche an d'Innovatioun bei grousse Betriber. Mir wëssen alleguerten, dat ass den Trend an Europa, mee och iwwer Europa eraus, de Building back better and greener, wa mer dat gäre wierklech encouragéieren, dann ass et wichteg, datt d'Betriber weiderhin investéieren. An dofir sinn ech frou, datt dat wierklech och schéngt de Fall ze sinn. Hei si mat Hëllef vun deene Finanzementer Fuerschungsprojeten an enger Gesamtenveloppe vu bal 66 Milliounen Euro erméiglecht ginn. An en änlecht Bild gesäit ee bei der SNCI, wou och dëst Joer Investissementsprojete mat ronn 70 Milliounen Euro ënnerstëtzt goufen, fir Investitiounen vun 150 Milliounen Euro méiglech ze maachen. En allerlescht Wuert, fir och nach iwwert de Projet ze schwätzen, dee mer haut am Regierungsrot haten. Dat ass e Gesetzesprojet, deen et méiglech mécht fir Betriber, déi dëst Joer wéinst dem Covid 19 a Schwieregkeete gerode sinn, déi Entreprises en difficulté gi si wéinst dem Covid, fir deenen trotzdem nach z'erméiglechen, och eis normal Aide-Regime zeréckzegräifen. Dat wär soss net méiglech gewiescht. Dat ass eng Adaptatioun vum europäesche Kader, dee mer hei bei eis hu missen ëmsetzen, fir justement deene Betriber et z'erméiglechen, déi zwëschen dem éischte Januar 2020 an dem drëschte Juni 2021 wéinst Covid a Schwieregkeete komm sinn, fir deenen eben och den Zougrëff op eis normal Regime, Régime d'aide, weiderhi méiglech ze maachen. Voilà, dat vu menger Säit. Merci. An ech mengen, elo si mer och op fir Froen, wann der dann do sinn.

Proposéiert wier, kéint och de Commercen hëllefen. Eng dovunner war d'Afréierunge vun de Bail commerciaux, vun de Loyeren fir déi nächst dräi Joer. Wéi gesitt Der déi Propos? Ech muss soen, ech hunn d'Propos vun dem OGBL an der Press héieren, datt se komme ass. Ech mengen, se hunn och gesot, se géingen e Rendez-vous froen. Heescht, natierlech si mer oppen, fir e Gespréich mat den Acteuren ze hunn. Déi Propose, déi konkret Propose do ass am Moment nach net diskutéiert ginn an ass och am Moment keen Thema. Weiderhi spillen d'Loyere, besonnesch och an der Stad, eng grouss Roll fir d'Betriber, fir d'Commercen. Do ass jo déi steierlech Mesure geholl ginn, dass ee bis zu engem Plafong vu 15.000 Euro kéint am Joer ofsetzen, wann ee géif dem Locataire entgéint kommen an de Loyer erloossen, elo am Kader vun der Kris. Wann een awer d'Loyeren hei kennt, weess een, dass dat awer am Fong ganz, ganz wéineg ass, besonnesch fir Proprietären, déi och méi Gebaier hunn. Wëllt Der do net awer nach eng Kéier e bësse méi héich gräifen a vläicht nach eng Schëpp noleeën? A wa mer wëlle méi héich gräifen, hu mer zwou nei Aidë gemaach. Op där enger Säit, wou de Fonds de relance, déi Aide, déi grad presentéiert ginn ass, verlängert ginn ass, och do de Commerce de détail en magasin, als Prezisioun, och eligibel ass fir de Fonds de relance kënnen Aiden ze kréien. Op där anerer Säit mat der Käschterechnung, do sinn alleguerten d'Käschte vun de Betriber dran. Wa mer do zum Beispill an den Horeca Beräich ginge goen, dass do wou déi och eligibel si fir déi Aide coût hei ze kréien, do sinn déi Käschte mat agerechent an da mat där Berechnung kréie se och op de Loyer, wat ee Volet vun de Frais en ass, och eng Hëllef. Merci. Jo, Robert Schneider fir d'Tageblatt. Zwou Froen. Déi eng ass, Den Horesca-Secteur huet jo ugekënnegt oder gefoart, datt eng ganz Rei Betriber géife faillite goen. Sinn do schonn Zuelen do, wéi vill Betriber et bis elo net gepackt hunn. An da just eng technesch Fro, Wéi definéiert sech e Mikrobetrib, e klenge Betrib an e mëttlere Betrib? Merci. Fir mat der zweeter Fro unzefänken, Et gëtt eng europäesch Definitioun. A ganz einfach geséit een, e Mikrobetrib ass null bis zéng Salariéeën, e klenge Betrib ass zéng bis fofzeg Salariéeën, e mëttele Betrib ass fofzeg bis 250 Salariéeën. A grousse Betrib ass iwwer 250 Salariéen, kënnt eng Nuance dobäi vun der Masse bilan a vum Chiffre d'affaires vun zwou Millioune fir zum Beispill vun enger klenger an eng mëttel ze falen. Mee grosso modo kann ee soen, et ass mat de Salariéen, wou et fält. Déi aner Fro, déi Der gestallt hutt iwwert den Horeca-Beräich, Mir hu keng Kenntnis, datt vill méi Faillite wieren wéi et an anere Joren de Fall ass. Mir gesinn awer eppes, wat mech ganz positiv stëmmt, an do wëll ech gären verschidde Wieder vum Här Minister Fayot zréckhuelen, gesäin zum Beispill, dass net nëmmen d'Investissementer am Moment vill Demandë kommen, wa mer d'lescht Joer eng ronn 1.170 Dossieren haten an de Classes moyennes fir Aides à l'investissement ze kréien, si mer elo op den Dag vun haut op ronn 1.100 Demandë fir Aides à l'investissement, tous secteurs confondus. An op där anerer Säit gesi mer awer och, dass d'Autorisations d'établissementen op engem normalen Niveau ukomm sinn. Mir waren natierlech am Ufank vum Joer relativ héich, wärend der Kris ass et ganz staark agefall an no der Kris ass et erëm an d'Lut gaangen, esouguer iwwert dem Niveau, wéi et d'lescht Joer war zum Beispill. Mee mir gesinn awer, dass eng Confiance do an alle Secteuren ass an och den Horeca-Secteur. François Aulner fir rtl, Kann ech zwou Froen separat stellen? Dat ass vläicht méi einfach. Et ass näischt gesot ginn iwwer nei Enveloppë fir d'Independant, déi 2.500 Euro oder 5.000 Euro. Ass dat beschwat ginn am Regierungsrot? Mir sinn hei an den Aiden, wa mer kucken, déi zwou Aiden, sief et de Fonds de relance, do gëtt den ETP, den équivalent temps plein, geholl, wou den Indépendant inclus ass. Dat heescht, alleguerten déi Secteuren, déi am Fonds de relance eligibel sinn, fir déi Aide ze kréien, déi kréien, de Salariéë gi gekuckt, Mat dem Indépendant inclus, dat heescht 1.250 Euro pro Indépendant, deen an der Societéit, déi eligibel ass an eng Perte vu 25 Prozent huet, ass den Indépendant also do eligibel an deene Secteuren. Meng nächst Fro war eeben iwwert och de Chiffre d'affaires, déi Perte also vu Leit aus Entreprisen. Héiert een, firwat gëtt dat dann net gestaffelt? Well e Betrib, dee elo 24 Prozent Perte vum Chiffre d'affaires huet, huet jo quasi Interessi, fir nach e bësse méi Perz ze hunn, fir dann déi Hëllefe kënnen ze kréien? Firwat gëtt dat net gestaffelt an da berechent opgrond vun, wann et just 10 Prozent Perte ass, datt een dann manner Aide kritt, mee datt een awer trotzdeem och eppes kritt? Et gëtt eng Entrée, dat ass hei bei 25 Prozent. Den europäesche Kader zum Beispill gesäit fir deen zweete, fir ënnert deem grousse Framework, dee mer, an deem alleguerten d'Aiden lafen, déi Aide coût zum Beispill, Do ass de Perte vum Chiffre d'affaires minimal, 30 Prozent, déi iwwerhaapt méiglech sinn vun Europa, fir kënnen Aiden auszebezuelen. Dat heescht, mir fueren am Fong hei op zwee ënnert dem European Framework, eng Kéier mat deenen 800.000 Euro, wat ee Kapitel ass, wou mer de Fonds de relance driwwer ausbezuelen, do ass d'Perte net vun 30 Prozent, an deem aneren do ass eng Perte minimal vun 30 Prozent zum Beispill virgesinn. Mir hunn eis decidéiert, mir géingen en Echelonage maachen, um Kader vun den ETPen, Tee vun der Gréisst vun den Entreprisen, fir d'Relatioun tëschent Salarié an Aiden och do kënnen ze maachen. Dat heescht, et ass wéinst den europäesche Regeln, dass een et net ka staffelen. Hunn ech dat richteg verstan? Nee, et kann een et net staffelen. Op där enger Säit déi Aide fir d'Coûten, do kann ee wéinst dem europäesche Kader net ënner 30 Prozent Perte eng Hëllef ginn an deem Kader. Heescht, do ass déi europäesch Regel, déi seet 30 Prozent, wa jo, da jo. D'Staffelung, déi gemaach gëtt, huet Lëtzebuerg sech decidéiert, hu mir eis decidéiert, fir net op d'Staffelung ze goe mat de Prozenter, mee fir ze soen, den Entréesticket ass de Critère d'éligibilité ab engem Moment, wou ee 25 Prozent Perte huet fir de Fonds de relance, op där anerer Säit fir d'Aide coût 40 Prozent Perte, fir kënnen eranzekommen. An d'Staffelung ass net um Niveau vun der Perte, déi een huet, mee d'Staffelung ass um Niveau vun de Salariéen. Just nach, fir just do nozefroen, Wéi, misst een dann net op europäeschem Niveau sech dofir antrieden, dass ee kann och deenen hëllefen, déi manner wéi 25 Prozent verluer hu? Well, wéi gesot, dat ass jo e bësse cocasse, wann een da 24 Prozent Perte de chiffre d'affaires huet. Dat ass eng grouss Diskussioun. Ech mengen, hei geet et och ëm d'Konkurrenzregeln. Et geet ëm d'Konkurrenzregeln an der ganzer Europäescher Unioun, wou sech do och op europäeschem Niveau ganz vill Gedanke gemaach gi sinn, d'nämlecht wéi och Hei zu Lëtzebuerg, do muss ee sech d'Fro stellen, Ass eng Variatioun an engem Chiffre d'affaires fir eng gewëssen Entreprise eng Normalitéit oder muss en do direkt Hëllefe kënne gräifen? Dofir ass et déi Décisiounen, déi een do muss huelen. An hei soe mer, Ab enger Perte vu 25 Prozent ass et eng relevant Perte vun engem Secteur, deen och wierklech déi Perte kann hunn. Dofir kritt en eng Aide iwwert de Fonds de relance oder déi aner Secteuren, déi ganz staark betraff sinn, ab 40 Prozent.

ausbezuelt kritt han. Zwou Froen, déi, fir déi mat der zweeter unzefänken, et ass esou, datt d'Ouverture, d'Aktivitéit, iergendeng Aktivitéit muss sinn, fir datt net einfach zougemaach gëtt. Et gëtt zum Beispill e Passus am alen Text, wou mer d'Forainen drënner hunn, d'Forainen, déi net d'Méiglechkeet haten, eppes direkt op der Plaz ze maachen, mee minimal Aktivitéiten awer konnte maachen an dofir dann och déi minimal Aktivitéiten en considératioun geholl gi sinn, datt se eligibel si fir de Fong. Déi éischt Fro, pardon, ech vergiess. Wéi laange déi Verarbeitung dauert. Jo, et ass esou, datt mer natierlech eng Panoplie vun Aiden hunn. Mir hunn am Ministère vun de Classes moyennes, den zu der Haaptzäit den Tourismus och mat bäigeholl, fir Dossiere kënnen ze verschaffen, fir datt mer géinge weider kommen. Wa mer d'Diäte kucken, déi lescht Diäten, déi gemaach gi sinn, dat ass d'Diät de commerce, dat war fir de Juli, August, September, do si mer bäi, déi sinn alleguerten ausbezuelt. Do ass déi lescht Demande, déi konnt een, ech mengen, bis fofzéngten Oktober konnt een déi maachen, déi sinn alleguerten ausbezuelt. Lo sinn do nach, mengen ech, eng fënnef Prozent vun den Dossieren an der Aide de commerce, wou nach Nofroe waren, déi dann net fäerdeg verschafft gi sinn. De Fonds de relance, deen also d'Méint Juni, Juli, August, September, Oktober hat, déi Méint, fir déi een elo konnt ufroen, si mer bäi mat der Veraarbechtung vun den Dossieren. Do missten d'Suen alleguerte schonn iwwerwise sinn. Just natierlech déi Dossieren, wou eng Fro nach zréckgestallt ginn ass, dat heescht, d'Demande kënnt jo iwwert de Guichet eran, gëtt bei eis veraarbecht. Wann do nach en Dokument feelt oder iergendeppes ass, gëtt erëm zréckgeschoss. A wann do keng Äntwert nach komm ass, Da sinn déi Dossieren nach net verschafft ginn, mee prinzipiell si mer derbäi. Jo, ech ka vläicht a menger Kap, mat menger Kap als Justizministesch nach e Complément zu de Faillitte ginn. Mir haten do och e Communiqué gemaach virun net all ze laanger Zäit, well mer amgaange sinn, dat elo statistesch opzeschaffen, zesumme mam Statec am Luxembourg Business Register. Mir haten déi éischt zéng Méint vum Joer 2020 988 Unitéiten, déi en faillite gefall sinn, an dat ass wierklech den änlechen Ordre de grandeur wéi 2019, wou mer bei 1.017 loungen, an 2018

An den Horeca, do kann ech nëmme confirméieren, dat wat de Lex Delles virdu gesot huet, ass just, mécht zwee Komma fënnef Prozent aus vun de Faillitten. Dat heescht, do ass à ce stade elo keng gréisser, voilà. Wann elo nach Froen un d'Kulturministesch sinn, da kann ech och nach déi beäntwerten. Nee? Gutt, moie merci. Nach eng Kéier Aulner fir rtl. Dir hat an enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun der csv geäntwert, et wiere Refuse beim Chômage partiel fir Betriber ginn, wou de selwechte Secteur, änlech Betriber an deem Secteur keng Ufro gemaach hunn. Do war par conter net spezifizéiert, wéi Secteuren dat wieren. Jo, also ech mengen, et muss ee jo am Chômage partiel oppassen, datt ee keng Distorsion de concurrence mécht. Dat heescht, wann een e Secteur hëlt, da muss een e ganz huelen. An do gëtt dann effektiv gekuckt, wa vereenzelte Monten erakomme vu Betriber, awer net vu villen aneren, da gëtt sech d'Fro gestallt, ob dee Secteur effektiv en crise ass. An ech mengen, dass et wéi gesot aus Konkurrenzgrënn kann gutt sinn, dass verschidde Betriber net akzeptéiert goufen, well einfach sech well mer zur Konklusioun komm sinn, dass dee Secteur in globo net net en Kris war. Dat war awer net Horesca zum Beispill, oder? Nee, dat ass net Horesca. Trotzdem, ech weess elo net, wéi eng Secteuren dat da wier, wou well anerer keng Demande hunn, gemaach hunn, Betriber keng krute, konnten déi Betriber dann trotzdem nach eng strukturell Demande maachen? Dat gëtt jo e bësse méi individuell gekuckt dann. Jo, also déi, déi ass jo e relativ komplex, komplexe System mat verschiddene Kategorien. Ech mengen, et gétt elo e bëssen wäit féieren, fir dorobber am Detail anzegoen. Mee et besteet effektiv jo déi Méiglechkeet, fir deen dee Chômage structurel, dee jo virgesinn ass am Gesetz, fir dee eng simplifiéiert Demande ze maachen. An dat sinn eben déi Secteuren, wou dann au cas par cas gekuckt gëtt, ob déi méiglecherweis en crise sinn, well se einfach Répercussiounen hu vun engem, déi duerch Covid bedéngt sinn. An dat heescht dat. Do ass et duerchaus méiglech, dass de Chômage structurel simplifié Applikatioun fënnt. Jo, moien nees awer, Här Scott, fir den 100,7. Just eng Fro zum Programm vum Fit for Resilience. Deen ass elo verlängert ginn bis zum 31. Dezember. Ass relativ kuerz. Mir si elo Mëtt November. Wisou ass déi Frist dann net méi laang ginn? Neen, neen, 21. Ah, ok, Dir hutt dann hei en Tippfeeler do. Wollt ech dann och froen, wéi vill Betriber hunn dann do vun deem Programm scho kënne profitéieren? Merci. Also ech hu lo kee geneeë Chiffer, wéi vill dat der sinn. Ech mengen elo Mémoire sinn, missten dat der ëm eng 10 sinn, mee do sinn puer ganz flott Beispiller dobei wéi dat fonctionnéiert huet an ech mengen wierklech dass dat kann eng Plus-value si fir e Betrib an dofir hu mer décidéiert dat weiderzeman. Et kann een iergendwéi chiffréieren, ech hu lo de Budget net kënne séier kucken. Ass dat scho chiffréiert am Budgetsprojet, oder wéi vill wäerten all déi nei zousätzlech Hëllefen de Staatsfinanze kaschten? Merci. Also ech mengen, vill, vill méi wäert dat net kaschten, wann een dat vergläicht mat der Initialenveloppe vun all deenen Aiden. Déi si jo all net épuiséiert ginn. Dat heescht zum Beispill, ech hunn Iech d'Beispill gi vun den Avances remboursables, do sinn eng ronn 115 Milliounen, déi bis elo gefloss sinn, op enger global Enveloppe vun 300 Milliounen vun deem Instrument. An ech menge bei deenen, bei villen anere vun deenen Instrumenter geet et ganz änlech. Dat heescht, bon, do mussen elo verschidden Amendements am Budgets, Amendementer am Budgetsgesetz gemaach ginn, mee dat ass u sech En Comparaison mat der Enveloppe vun 2020 gëtt dat kee grousse Mehrkäschten. Et ass esou, wéi den Här Fayot gesot huet, dass just fir de Fonds de relance, deen initiale Fonds de relance, Verlängerung Dezember bis Mäerz, ronn 60 Milliounen Euro, fir déi Aide coût November bis Mäerz 120 Milliounen Euro.